Күөлэ көмүс хатырыктааҕынан туолбут мүөттээх көс салгыннаах айыы киитэ таптаан олохсуйуох дойдута эбит. Дьыл маннык кэрэ дойдуга сир сабыйабай тойон сабыйа баар хотун диэн оҕонньордоох эмээхсин ыал буолан олорбуттара эбитэ үһү. Киилэр элбэх ынахтаахтара, сылгылаахтара, Арай оҕолоро суох эбит, хойуут-хойуут кэмниэ кэнэҕэс уол оҕоломмуттар дьикти хоторөөбүт, төрөөт сылын атаҕыгар тураата сыгыйдаҕыт чаһырдьа сүүрэ турбут уонна эргиллибэтэ, бар дьон көрдөөбүт Халлааннаан көппүтэ сирдээх тибирбитэ биллибэтэх көрдөөн-көрдөөн күүстэрэ эстибитин кэннэ халлааннара кытара түспүт ол иһиттэн кыталык кыыс Салгыҥҥа ойдаран, сылаанан тыынан, куҥкуначчы уулаан сиргэ түһэн уонна маннык саҥалаах буолбут: «Мин Айыы Дьаргыл удаҕаммын, эһиги оҕоҕутун үрүҥ аар тойон ыйааҕынан үөһээ дойдуга ылбыта» та та оҕоҕут ортон ойуннуруҥ көмүскүү оҕоҕут ортон ой оҕоҕут улуу бухатыы буолар амуһуулаах эбит оҕоҕут сотору улаатан кэлиэ диэн баран көтө турбут биир үтүөкүн дьиэлэрин аана мууһу алларар курдуктуу сиһиллибит Оҕобут кэллэ диэн өҥөйөн көрбүттэрэ эрэ кыра харахтар дьүүккэтэ көтүрдэр тиистэрэ миилэтэ күннэрэ-ыйдара илэ-бэйэтэ кэлэн турар эбит аҕыс былас кэтит сарыннаах биэс былас биэкээр биилээх Кыстаал тимир куйахтаах, кураахтаах саалаах, эргистээх үнүүлээх, сытыы батастаах, утуйа сыттахтарына силлиэ холорук таҥнары сонунулаабыт дьиэлээхтэр соһуйан оронноругар олоро түспүттэрэ билиэксэ кыыллара көтөн кыпсыйан кэлэн

уолу уоран илдьэ баран иһэбин ону көрөргө харыйарга сурук буолла уолга наадыйдым тиийэн кулут уол буолбаккын дуо ха-ха-ха-ха инньэ диэн бухатыырбытык күлүү эрэ гыммыт Онон эс-соҕотоххайыай, айыы дьонун абааһыга таҕыста сылдьыа дуо, айыы кыыһым быыһыы ыраах айаҥҥа тэлэнэн барбыт Мотун эс-соҕотох орто дойдуттан олох атын дойдуга тиийэн кэлбит бу дойду

Иннигэр кэннигэр элэҥнэспиттэр, ытымаах сорбоҥноспуттар, онуоха модунар соҕотох сытыы батаһынан быһыта сынньа-сынньа айаннаан испит, ол айаннаан иһэн тимир ааҥҥа кэтиллэ түспүт. Сытыы батаһынан түгэҕиттэн түөрэ ылан ылан түҥнэри анньан түһэрбит Охсуһуу омуннааҕыга буолбут орулуур отут хонук устата охсуспуттар онуоха муннар соҕотох абааһы уолун атахха таран түһэрбит абааһы уола ытыы соҥуу сытан Тулукаан Куону босхолообут. Модуннар соҕотох Тулукаан Куону атыгар мэһииннэрэн орто дойдуларыгар айаннаабыттар. Ол курдук орто дойду дьоно улуу бахтыгытармыттара эбитэ үһү